Ndi tama u vha vusa hafhu matsheloni haya nga dzina ḽa maanḓa ḽa Murena washu Yesu Kristo. Khou tama u livhuwa Mudzimu we a ri tonda a ri ita nga vhuthu ra vuwa ṋamusi ri kha ḓivha kha ḽa vha tshilaho. Ro fanela u isa thendo khae na nduvho ngauri ndi Mudzimu muṋe wa zwifhiwa zwavhuḓi na zwi sinaho tshiṱahe. Ho livhuwa tshilidzi tshawe tshingafha tshe tsha itisa uri na ṋamusi ri dovhe ri dzule ri thetshelese musi Muya wa Mudzimu a tshi amba na riṋe, ngauri Mudzimu u ya vha funa, Mudzimu u a ri funa. Ṋamusi ndi khou tama u amba navho nga fhungo ḽa uri Mudzimu u ya ṋea kana Mudzimu u a fhindula. Mudzimu u a ṋea kana Mudzimu u a fhindula. Kha ri dzhie tshifhinga hetshi ndi ri ponye maṱo ndi rabele. Khotsi vha ṱaḓulu, dzinani ḽa maanḓa ḽa Murena Yesu ri khou tama u livhuwa tshikhathi hetshi tshine ra khou dzhena kha ipfi ḽavho. Ri khou humbela uri Muya wavho Mukhethwa a vhe ene mueletshedzi, a vhe ene mufunḓedzi wa nḓila dzoṱhe dza kha mafhungo ngoho, a vhe ane a ri khadelela, a ri khadeledzaho kha u kona u ṱalukanya mafhungo maḓifha nga Kristo Yesu Murena washu. Papa, ri a livhuwa. Amen. Ndi khou tama u tshimbila navho ndi vha ṱuṱuwedze vhone ngauri tshiṅwe tshifhinga hezwi ri khou tshimbila vhutshiloni hovhu muthu wa mudzimu hu na zwino ofhisa hu na zwino shushedza hu na zwino lemela hu na zwivhanga zwine ra zwi gonya hu na u ḓaḓa wa wana u si tsha ḓivha zwori u fare mini u ite mini mara ndi kho ṱoḓa u vha ṱuṱuwedza ṋamusi uri hu na mudzimu. ane a pfa, a ṋea, a fhindula. Hu na Mudzimu ane a vha na ndavha navho. Hu na Mudzimu ane ene muṋe o tou vha beba nga mafhungo-ngoho uri ngelekanyo dzine nda vha elekanya ngadzo misi yoṱhe a si dzo vha vhaisa. Hei! Ngelekanyo dzine nṋe Mudzimu nda khou vha elekanya ngadzo ndi dzavhuḓi. Zwino arali Mudzimu a tshi ri elekanya nga, nga zwavhuḓi, ha ri elekanye nga zwavhuḓi, a balelwa u ri fha zwine ra khou zwi tama, a balelwa u fhindula thabelo dzine riṋe ra khou rabela, Mudzimu u a fhindula, vhone? Mudzimu u a pfa, Dzinani ḽa Yesu Kristo. Ndi tama zwa uri ri zwi ḓivhe uri pulane dza Mudzimu tshifhinga tshoṱhe dzi fhirisa kule zwine mihumbulo yashu ya ya vhisa zwone. Tshiṅwe tshifhinga mihumbulo yashu i sukumedziwa nga nga nḓila ya zwithu zwine ra khou ṱangana nazwo ṱangana na nazwo vha wana i blow by blow i face nga hafha nga hafha ndi mpama nga hafha ndi mpunḓu nga hafha ndi mini zwa itisa uri muhumbulo u vho humbulesa zwiṅwevho mara muhumbulo wa mudzimu u fhirisa zwine ra ṱangana nazwo muhumbulo wa mudzimu u fhirisa hezwi zwine ra khou zwi vhona Ngauri Ene Muṋe a tshi ri sika, muhumbulo muhulwane wawe u wo ri ri vhe na vhuṱama nae dzinani ḽa Yesu, a dovhe a sumbedze vhugala ha maanḓa awe nga kha riṋe. Zwino ndi khou tama uri ndi vhale navho ndimana ya Vhafilipi ya vhuṋa. Vhafilipi ya vhuṋa, ri vhale vesi 19. I ri, Huno Mudzimu wanga a ni ḓadzele zwoṱhe. Zwine na zwi lila zwoṱhe a ni ḓadzele, a tou ninga, zwine na zwi lila hu u tevhedza lupfuno, lupfumo lwa vhurena hawe lwa kha Khristo Yesu. Ndi uri Mudzimu ha ri vhoni riṋe nga nnḓa ha Khristo Yesu, u ri vhona o ri baḓekanya na Khristo Yesu, ngori a thi ri Khristo Yesu ndi ene tshifhe muhulu? Ndi Ene o dzulaho tshanḓani tshauḽa tsha Mudzimu, a dzhia zwidzimu zwashu a tshi zwi isa kha Mudzimu Ene Muṋe. Zwino u ri, Ndi rabela uri Mudzimu wanga a ni ḓadzele zwoṱhe. Paulo o ri, Ndi rabela uri Mudzimu wanga a ni ḓadzele zwoṱhe zwine na zwi lila. Hu u tevhedza lupfumo lwa vhurena hawe nga kha Kristo Yesu. Lupfumo lwa vhurena hawe ndi luhulwane lune lu fhirisa zwine riṋe ra nga tou zwi ṱalukanya. Dzinani ḽa Yesu Kristo ḽa maanḓa. Tshiṅwe tshifhinga vha a ḓivha vha tshi khou lwala vha humbula vha ri, Na mara Mudzimu hu khou itea mini afha? U khou tou mphanisha-na? Mudzimu ha vha phanishi. Mudzimu ndi Mudzimu wa lufuno. Mudzimu ndi Mudzimu wa ndamulelo. Mudzimu ndi Mudzimu muṋei. Vha a ḓivha nda ndi khou elekanya mafhungo hayai ndo a paṱekanya na mafhungo a lare hone kha Genesi. He Abrahamu a tshi tou vha na ṅwana muthihi fhedzi, Mudzimu a ri khae, Onoyo ṅwana mu dzhie u ye thavhani heiḽa u swike u mu ite tshiṱhavhelo, u tshi itela nṋe. Vha a ḓivha zwithu zwi no mangadza Abraham ho ngo vhuya khwese na mudzimu ho ngori muthihi muthihi o ri mudzimu wanga u ya zwi ḓivha nene ane hu sina vhutshilo a ḓisa vhutshilo a ri tako pfho vha khou tshimbila na murwa wawe na vhaḓinḓa na, na, na, na vhashumi vhawe vhavhili nga iṅwe nḓila vha vha vhaṋa vha vhathu vha tshi ḓa nḓilani a ri vhewe vhashumi no neta Salani henefha ni khou vhona dzimbongola hedzi, nṋe ndi ḓo ṱuwa na murwa hoyu ra fhirela hafho phanḓa, ri ḓo ni vhuyela na, na zwine ra khou yo dzhia ngei phanḓa. Ha ḓo pfha mini vhone? Hu pfi, A dzhia houḽa ṅwana wawe a mu hwalisa khuni. ane a fara lufhanga na mantshisi. Houḽa ṅwana vha nḓilani a ri, Baba, afha fhethu ro hwala khuni na mulilo ri na wana zwoṱhe ri nazwo, naa thutha ya tshiṱhavhelo i gai? Vha pfe phindulo ya munna o no ḓivha Mudzimu u fhirisa zwine a khou vhona. A ri, Ṅwananga, Mudzimu Ene muṋe ndi Ene o no ḓo ri ṋea, u a ḓivha. Umm the Lord will provide Mudzimu u ḓo ri ṋea u ya ḓivha u khou tshimbila hu, hu swiswi ngauri wo tou ḓivha uri u khou mulayo ṅwana mara a tshi swika hangeini vha vhone mudzimu a tshi mu ṋea zwine a khou nyaga zwa mbo ḓi nḓisela heḽi fhungo vha ḓivha vha tshi ṱoḓa uri mudzimu vha tshimbile na yeye Kha vha tshimbile nga lutendo kha zwe Ene muṋe a amba. Naa lutendo ndi mini? Ndi musi Mudzimu o amba tshithu, nda ri ihina, nda tshimbila nae kha lutendo. Arali Murena a ri, Ni songo vhilaela tshithu, zwine na zwi tama ḓivhadzani Mudzimu nga thabelo, U khou ri, Vhoiwe, ndi khou tama u ni ṋea, mara vhoiwe nḓivhadzeni zwine na khou zwi tama. Hezwi vhone vha tshi fara lutendo vha ita ngo ralo, vha fhumula u gungula, Mudzimu wa ṱaḓulu-ṱaḓulu u a, u a bveledza uri ndi Mudzimu Muṋei, ndi Mudzimu a ṋeaho, ndi Mudzimu a sa ḓishandukeli, ndi Mudzimu ane ha na tshithu tshine vhutshiloni vhuno tsha mu kunda. Na hetshi tshavho vhone. mudzimu ahone tshine tsha mukunda tshi nga ḓivha tsho kunda vhathu tshi nga ḓivha tsho kunda vhathu vhafhio na vhafhio vha dzi khathegori dzo fhambanaho mara mudzimu ene muṋe a huna tshine tsha mukunda ndi muṋei wa zwoṱhe zwifhiwa zwavhuḓi dzinani ḽa yesu ri nga kona u ḓiphina nga zwithu zwine zwa vha extraordinary zwa vha nṱha ha zwine zwa vhonala ngauri mudzimu a tshi fulufhedzea mara na musi ndi khou amba uri ndi soko to dovha ndi ndi vha humbudze uri mudzimu washu u ya kona u ṋea tsireledzo wa zwi kona u vha ṋea tsireledzo huṅwe na huṅwe na kha shango ḽene ḽine vhone vha vha khalo na kha muṱa wonoyo une vhone vha vha khawo na kha mushumo wonoyo une vhone vha vha khawo mudzimu u ya vha ṋea tsireledzo Ngauri hu tou pfi, Arali ri tshi ya kha Psalme 23, Yehova ndi mulisa wanga, a thi nga shayi tshithu. Naho nda tshimbila govhani ḽa dunzi ḽa lufu, thi ofhi vhuvhi ngauri hu na nṋe. Thonga yawe na mbaḓa yawe ndi zwone zwine zwa mphumudza. Nga iṅwe nḓila, nda vhuya nda pfa fhungo ḽawe ḽo amba, ndi a fhumula nda ri tshetee, ngauri ndi ene mulisa wanga. Yehova u ya vha kona vhone u vha ṋea eh, maanḓa a no fhirisa maanḓa haya fhano shangoni that divine power u a kona u vha ṋea maanḓa ngauri uri khaye boiwe no khunyeledzwa hoyo ane a vha nṱha ha vha mivhuso yoṱhe na vha maanḓa oṱhe tshi khou ambiwa kristo yesu uri ro khunyeledzwa khaye Ane a vha nṱha ha vha maanḓa oṱhe na vha muvhuso u na mivhuso yoṱhe, ha vhukoma hoṱhe, vhufhio na vhufhio, ro khunyeledzwa khae. Ra vhuya ra khunyeledzwa khae, zwi amba uri ri na ri na divine health, ri na houḽa u fhola ha houḽa u fhola ṋamani na mihumbuloni ngori ro khunyelela khae. Vha songo hangwa uri ene muṋe o tou pfhi nṋe mulalo, the prince of peace ndi ene nṋe mulalo. Zwino arali vha tshi lavhelesa again vha ḓo wana uri Mudzimu ene muṋe u ya zwi kona na u tou ri ṋea deliverance u ri ṱomola u ya kona u tou ri ṱomola ngauri bivhili ita uri we a dzula vhudzumbamoni hawe ṱaḓulu ṱaḓulu o tou lala murunzini wa mukona zwoṱhe ndi amba na yehova nda ri thavha yanga vhukhudo hanga mudzimu wanga we nda mu fulufhela vha tshia kha 14 i ḓo ri ngauri u ḓivha dzina ḽanga ndi ḓo mu gudisa A tshi mmbidzelela ndi ḓo mu aravha, ngori Mudzimu ndi Mudzimu, Muṋei ndi Mudzimu, Muaravhi wa thabelo dzawe. A ndi khou amba ḽiṅwe ḓuvha ndi khou ri, tshiṅwe tshifhinga ndo rabela ndi na zwithu zwe nda vha ndi khou zwi ṱoḓa. Hezwi ndi tshi rabela na zwithu zwine nda vha ndi khou zwi ṱoḓa, nda ḓa nḓilani hafha nda vhona ungari khamusi ndi nga si tsha zwi wana ngori thi tsha vhona nḓila. Zwezwi ndi tshi khou ri thi tsha vhona nḓila, a thina Mudzimu ho ngo xedza thabelo yanga. Nṋe ndi tshi vho humbula uri khamusi ndi ḓo zwi vhona nga iṅwe nḓila, Mudzimu a bvelela na phindulo ya zwine nda khou ṱoḓa. Ngauri Mudzimu ha xedzi thabelo ya mutendi na ḽiṅwe ḓuvha. Dafita o zwi amba zwavhuḓi nga maanḓa, o ri, Nda ndi ṅwana, zwino ndo no vha muthu muhulwane, thi athu vhona muvhuya o lala na nḓala kana vhana vhawe vha tshi humbela zwa u ḽa. Nga iṅwe nḓila, muvhuya ndi hoyo ane a lavhelesa kha Yehova a ri ndi ene Muṋei wa zwifhiwa zwoṱhe zwavhuḓi. Ndi tshi mu vhidzela u a aravha. Mudzimu u a kona u aravha no na na na na thabelo dzavho. U tori kha bugu ya Jeremia na mmbidzelela ndi ḓo ni aravha vheiwe. Ni tshi nṱoḓa ni ḓo ngwana thi nga hani u waniwa nga vheiwe ngori ndi mudzimu muṋeyi. Ndi mudzimu a fhaho ndi mudzimu a lamulelaho. Kho tama u amba na vhone muthu wa mudzimu. Vha nga ḓi vha vho no fhira fhethu hune ha konḓa vha vhona u nga ri a hu tshena wa havho a hu tshena a vha londaho a hu tshena o no khou vhuya vha vhona sa muthu hu na mudzimu o no khou vha vhona sa muthu kha vha ri takuvhone ṋamusi vha tende u tshimbila dzinani ḽa yesu kristo kha ri ḓe ri vhone zwifhungo zwi si gathi nga u ṱavhanya khezwi vha a ḓivha zwa uri vhone vha tou pfhi munangiwa

I ri, A si inwi no nnangaho, ndi Nṋe ndo nangaho vhoinwi, nda ni ita uri ni ye ni yo a ṋwa mitshelo, mitshelo yaṋu i dzule i hone, uri arali ni tshi humbela Khotsi nga dzina ḽanga a ni ṋee. Ha, vhone! Ndi uri vhone hafho hune vha vha hone, Mudzimu u tou ri, Vhone a si vhone vho nnangaho. A si vhone vhone nanga. Nga iṅwe nḓila, vhushaka hovhu vhune Mudzimu a vha naho na riṋe a si riṋe ro vhu thoma hone, ndi Mudzimu Ene muṋe nga Kristo Yesu. Ngauri u tou uri Ene muṋe Yesu a si inwi no nnangaho, ndi nṋe ndo nangaho vho inwi. Ende tshithu arali Mudzimu o tou ri nanga Ene muṋe, zwi amba zwo ri o ri nanga nga u ri funa. O ri, Nangai nga nḓivho yo zwi ḓivha zwo ri zwithu zwa tshi fanela u tshimbila. Ndi nṋe ndo nangaho vhoinwi nda ni ita uri ni ye ni yo aṋwa mitshelo, mitshelo yaṋu i dzule i hone. Nga iṅwe nḓila, Mudzimu arali a tshi vha vulela nḓila, it's forever, zwa lini na lini. Uri arali ni tshi humbela Khotsi nga dzina ḽanga a ni ṋee. nga iṅwe nḓila zwi arali nda ndi tshi nga zwi amba nga nga tshikhwanda ndi ḓo tori we are privileged in christ ro ro ro ṋewa vhu eh, ri na privilege ine ra vha nayo nga kristo yesu ngori ene muṋe u tou ima kristo yesu a ri na tshine tshine vhe wana ḓo tshi humbela ndi ri mudzimu a ni ṋeye Ende huṅwe vha ḓo wana kha bugu yeneyi Yohane a tshi tou ri, Vhoiwe, u swika zwino na ni sa athu humbela tshithu, humbelani dzinani ḽanga, ndi ḓo takuwa nda tshi ita uri Khotsi a wane vhugala nga mulwi. Zwine zwa amba uri Mudzimu ndi Muṋei wavho, Mudzimu ndi Provider yavho, Mudzimu ndi Mufhi wavho. Haleluya! Haleluya! In fact, nda ndi tshi nga tou zwi amba zwavhuḓi nda ri, Mudzimu u hone vhone. haleluya mudzimu o hone a ri a ri vhone fhungo fhungo ḽiṅwe kheḽi a ri rea kha bugu ya ya ya yohane yo u thoma a ri ye phanḓanyana ri ḓo vhala yohane yo u thoma ri vhale um ndimana ya ya ya ya vhuṱanu yohane yo thoma ri vhale ndimana ya vhuṱanu ri vhale verse 14 vha vhone fhungo fhungo kheḽi Ḽine heḽi fhungo na ḽone ḽo ḽo ntakadza ndi eh, Yohane yo thoma ndimana ya 5 ri vhale verse 14 na 15 iri na fulufhelo asili ḽine ra vha naḽo ro fulufhela ene ri ri arali ri tshi humbela tshithu tshithu tshine a funa tshi tshi vha hone tshine ene a funa tshi tshi vha hone u a ri pfa Huno arali ri tshi ḓi zwi ḓivha zwauri u a ri pfa, na tshine ra humbela tshone ri a zwi ḓivha zwauri ndi tshi fa zwe ra humbela ro no zwi ro no vha nazwo. Nga iṅwe nḓila ri tshi ya Mudzimu ri ṱuwa ri na mafulufulu. O zwi ḓivha uri Mudzimu u a ri pfa. Kha vha ḓo takuwa vhone vha tshi ya thembeloni ṋamusi vha vhe na mafulufulu o zwi ḓivha zwa uri Mudzimu wa vha pfa vhone ngauri a si vhone vho tou ḓinangaho ndi ene o vha nangaho u a vha pfa uri ni tshi ḓa vhoiwe nga mafulufulu mafulufulu ane na vha na okhea na tshini tshine na humbela u a ri pfa. ende of course una una kufhungu hafhaḽa kune kwari arali ni tshi humbela tshithu tshine ene a funa tshi tshi vha hone zwino vhana vha ḓori ah, zwino ndi ḓo zwi ḓivhisa hani zwori tshine a funa tshi tshi vha hone ndi mini tshine ndi uri mudzimu u tori zwavhuḓi mufuno ndi tama zwoṱhe zwo u nakele vhungana muyani o zwo u nakele Izwa zwipaṱekanyedziso zwoṱhe zwi amba uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi re tshavhuḓi, tshithu tshine Mudzimu a sa ḓo vha fhindula ndi musi vhone na zwine a ḓovha vha khou ḽi rabelela uri kha ḽi huvhale. Ngori ngori zwine a funa uri maswina aṋu a rabelele ni vhoiwe. Arali hu tshi fanela uri ni a fhe zwo ḽa ni a fhe, ndi hone hune vhutendi ha vha hone hafha muthu wa Mudzimu. Zwino arali vhone vha ima vha rabelela swina ḽavho zwe, zwe Mudzimu a sa ri vha zwi rabelele zwone, habe Mudzimu khae a hu bvi zwiṅwe. U tou ri, Vhoiwe, vhoiwe hezwi ni tshi rabelela maswina aṋu zwivhuya, ni khou a kokela masimbe nṱha ṱhoho, ngauri Mudzimu u lamulela vhone. Mona vha songo dzhia ndamulelo ya dzula khavho, ngori hezwi vha tshi dzhia ndamulelo tshi dzula khavho, vha khou ri, Mudzimu, imanyana, nṋe ndi a ḓi kona, nṋe muṋe. Zwino Mudzimu ene muṋe kha vha ḓo vhona houḽa munna ane nda khou amba ngae Abrahamu we a vhudzwa upfi a dzhie uḽa ṅwana o zwi ḓivha zwori thina zwiṅwe zwine nda kona mudzimu a siho o vho funa uri hae murena kha ri ḓo tou pfana hafha fhethu hu na vhaṅwe vhanna vhana vhaṱanu vhaṅwe vhana vha vha khou vhe vha vhalonda ḓo ya haningei wo dzhia nevhaḽa mara o amba na hoyu Ngauri u a zwi ḓivha zwa uri Mudzimu Ene muṋe ndi Muṋei, hoyu ngo muambiwa nae a nga Mudzimu u ya nga Maṅwalo. Haleluya! Haleluya! Hu pfi khea mafulufulu ane ra vha nao, ri a zwi ḓivha uri arali ri tshi zwi ḓivha zwa uri u a ri pfa, tshifa tshine nda tshi humbela ndo no ḓivha natsho. Zwiṅwe zwa zwithu zwine Mudzimu a funa zwi tshi vha hone mani vhone, ndi uri ri sendele Mudzimuni nga lutendo. haleluya ngauri bivhili ita uri vha sendelaho mudzimu ni tshevo uvha u tenda uri hone na uri vhane vha mu ṱoḓa vha vha ṋea marambo tshiṅwe tshine mudzimu a funa tshi tshi vha hone ndi uri vhone kha vha fhumule lugungulo uri mbilaelo dzi laṱeleni kule ni songo vhilaela tshithu zwine na zwi tama ni ḓivhadze mudzimu nga thabelo ṱanganaho na u livhuwa uri mulalo wa mudzimu u fhirisaho a fhirisaho u ṱalukanya u ambarele mbiluni yaṋu na mihumbuloni yaṋu nga kristo yesu Tshiṅwe tshine Mudzimu a funa tshone ndi uri vhone vha vhe na muya wo kona no hangwela, ngauri u ri no ima ni tshi rabela ni ite no hangwela avho vhane na vha na milandu navho. Ndi lufuno lwa Mudzimu. Zwino hu pfi arali ri tshi humbela na tshini tshine Mudzimu a funa tshi tshi vha hone, u a ri pfa. Dzinani ḽa Yesu Kristo. Ende vha a ḓivha arali vha vha ya kha bugu ya Yeremia 33 vese 3 i ri, Bwiwi ni tshi mmbidzela, ndi ḓo ni ya ravha nda ni ṱomola nda ni hulisa nda ni sumbedza na zwihulu na zwine ni sa athu u zwi vhona. Ngori Mudzimu ndi muṋei, mara riṋe ri tshi takuwa a ri vhambe lutendo dzinani ḽa Yesu. Haleluya! Ndi khou tama uri ri dovhe ri vhone kuṅwe kufhungo khoku uri Mudzimu hoyu wa ṱaḓulu ṱaḓulu U na ndavha na vhone tshoṱhe tshoṱhe, kha zwoṱhe. Tshi ri vhudza zwa uri muthu ndi muthu muraru, ndi muthu muya wawe, ndi muthu ṋama yawe, ndi muthu mihumbulo yawe kana zwipfi zwawe. Ndi muthu muraru. Zwino hezwi Mudzimu riṋe a tshi vha na ndavha na riṋe, u khavara zwoṱhe hezwi. Ṋamani yavho u a vha khavara, muyani wavho u a vha khavara, mihumbuloni yavho u ya vha khavara. Zwino ndi khou tama uri ri lavhelese kufhungo uku kwa uri Mudzimu hezwi a tshi vha ṋea, u vha ṋea holistically, u vha ṋea zwo fhelela. Hu ri muyani wavho u a vha na zwine a vha ṋea, hu ri ṋamani yavho u a vha zwine ṋama yavho ya ṱoḓa, u fana na phodzo. U fana na mutakalo na mulalo, mu, muhumbulo wavho, Mudzimu u a vha na ndavha nawo, uri muhumbulo wavho u dzike uri tshetee. Ndi hafhaḽa hune ha tou pfi, Mudzimu u na ndavha na havho vhane mihumbulo yavho i khae. Ngauri U na ndavha na muhumbulo wavho. Dzinani ḽa Yesu. Kha ri ḓo ya ri lavhelese uku kufhungo kha bugu ya Mateo, ri vhale Mateo ndimana ya 6, vha pfe kufhungo khokhu. Ṋamusi vha ḓivha ndi khou tama uri vhone vha tshi takuwa hafha vha takuwe mbilu yavho na mafulufulu vha takuwe vha na mafulufulu vha songo takuwa vho tsikeledzea ngori i ṱali ipfhi ḽa mudzimu vha vhuya vha vhona ipfhi ḽa mudzimu ḽi tshi takuwa ḽa vha tsikeledza Nga nnḓa ha musi arali hu na uri vhone vha khou tou ri ḽi khou nkhondema ngauri hezwi ndi vhona uri ndi zwone zwine nda khou khakhela Murena, ndi zwiṅwe hezwo. Mara Ipfi ḽa Mudzimu ḽa ambiwa, ḽi fanela u vha takula vhone. He vha hafhaḽa he vha vho ri phashaa, vha ime nga mulenzhe, vha vuwe vha dovhe vha tshimbile. Fhungo ḽa Mateo sigisi vese 25 ḽi ri, Ndi zwone ndi a ni vhudza ndi ri, Ni songo vhilaela vhutshilo haṋu uri, Ri ḓo ḽani? Ri ḓo ṅwani? Nahone ni songo vhilaela muvhili waṋu uri, Ri ḓo ambarani? Kana vhutshilo, kani vhutshilo a vhu fhiri zwiḽiwa, muvhili a u fhiri zwiambaro kana? Zwino ha ndi nambe ndi fhedzisa ndi fhedzisa na ku fhungo hoku hezwi hu tshipfi ni songo vhilaela uri ni ḓo fukani a kho ngori musi muthu a soko ḓi litshedza a sa ḓi ambadza muthu wa ḓi ambadza Mara hafhaḽa ḽi khou ri, Ni songo vhilaela nga zwithu zwine Mudzimu arali na ya khae a nga ni ṋea. Kha ri vhone. Hu pfi ni songo vhilaela hezwo zwithu. Lavhelesani zwiṋoni zwa ṱaḓulu. A zwi zwali, a zwi kaṋi, a zwi kuvhanganyeli maḓuluni. Khotsi aṋu wa ṱaḓulu u ḓi zwi ṋea zwiḽiwa. Inwi a ni zwi fhiri kule ngani? U ri vhonani zwiṋoni, zwiṋoni, tshenetshi tshine vhone vharwa vha sevha ngatsho. U ri vhonani zwiṋoni. Khotsi aṋu wa ṱaḓulu, naho zwi sa zwale, a zwi kaṋi, a hu na a zwi ri, Zwino ndi tshilimo, a ri, a ri, a ri, a ri ite madzembe, ri ite mini-mini. Mara Khotsi aṋu wa ṱaḓulu u zwi ṋea zwiḽiwa ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe. A ri, Inwi a ni koni, a ni zwi ḓivhi uri ni fhira zwiṋoni izwo kule naa?

Mudzimu u khou zwi sumbedza hune ha vha na, na, na, na zwiḽiwa zwa, na maḓi hune zwa gidima. Zwi ḓo vhona vhone vho, vho, vho, vho sia maḓi hanefho nnḓa baketeni kana mini, mini, mini. Ngori zwo ita thendo. Mudzimu u sokou zwi fhufhisa, zwa ḓa zwa ima nṱha ha bakete, zwa, zwa, zwa nwa maḓi, zwa nwa maḓi, zwa dovha zwa takala, zwa ita thendo. Na vhone vha nga tou balelwa u ita thendo Mudzimuni, uri Mudzimu a vha ṋee, a tshi tevhedza lupfumo lwa zwine a vha nazwo ṱaḓulu. Nga ndavha ya uri vhone vha khou ṱangana na zwi no konḓa, vha vha tenda u tsweliwa lutendo. Mudzimu ndi muṋei, kha vha vhe na lutendo. Abrahamu o ri u tenda Mudzimu, Mudzimu a vhuya a ri, He-e, hoyu ndi khonani yanga uyu. O ri ndi khonani yanga ngo vhona Abrahamu a tshi tenda. Shangoni heḽi a ri nga wini muthu wa Mudzimu lutendo lu siho. Shangoni ḽa vhutendi a ri wini lutendo lu siho, ende lutendo ndi nndwa. Lutendo ndi nndwa ine nṋe na vhone ra i lwa. Diabolo ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe ha weli, ha weli, u nga ṋea mulambo, ha weli. Mara hezwi a sa aweli, na vhone vha songo awela lutendoni. Mudzimu wa ṱaḓulu-ṱaḓulu u ḓo ni ḓadzela zwoṱhe zwine na zwi lila a tshi tevhedza lupfumo lwa vhurena hawe khae Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. A ri a ḓo ku fhedza uku fhungo mani vhone vhathu. I ri, Ndi nnyi kha inwi ane na u vhilaela? Mbilahelo mani? Mbilahelo. Ndi nnyi kha inwi ane na u vhilaela tshiimo tshawe a kona u ṱumetshedza tshipiḓa ṋamusi tshi tshithihi? Hmm. Nahone ndi mini ni tshi vhilaela zwiambaro? Gudani nga mavolenga a masimuni. A mela hani? Ha shumi, ha oṱi muḓali. Hone ndi a ni vhudza ndi ri, na Solomo na madzanga awe oṱhe o vha a songo fuka zwine zwa nga zwao. A vha ḓo vhona maluvha a maluvha a maluvha hanefha nnḓa mudzimu u a ṱana na hu nori ḽi tshi ṱavha zwi ḓo dovha zwa puta zwa kiwa zwa ita mini mini mara mudzimu wa a ṱama ngauri ndi mudzimu muṋei zwino hafhu na vho iwe a ni fhiri kule izwo kule naa a ni fhiri mavolenga a a a a masimuni a ni fhiri zwiṋoni zwa ṱaḓulu nga iṅwe nḓila vhone vha muthu wa vhuṱhogwa vha muthu wa special vha muthu ane mudzimu a tshi mu lavhelesa a tama uri vhugala hawe vhu bvelele ngawe mara tshithu tshine a khou tshi ṱoḓa ndi tshithihi ndi uri vhone kha vha tende u dzika vha fhumule vha tende u tenda mudzimu vha ḓibvule vha ḓibvule u vha vhone vha tende u vha zwine mudzimu a ri vha fanela u vha zwone ngori hezwi vhone vha dzhia vha vha vhone muṋe mudzimu u sendela murahu ngauri vha khou amba uri ndi na maanḓa nṋe muṋe mara vha tenda u tenda mudzimu nga u nga ṅwana vha tenda mudzimu u nga ṅwana zwaho vha nga tshiḓahela zwaho mara mudzimu ni vha muṱali zwavho zwi ya naka dzinani ḽa yesu ende mudzimu a tshi ṋea u tou kalula a fhirisa zwine ra zwi humbula nga dzina ḽa yesu kristo haleluya ende um Kha ndi fhedzisele ndi kone u doba kuṅwe kudimananyana hafha. Ndi zwone, ni songo vhilaela, ri ḓo ḽa, ri ḓo nwani, ri ḓo fukani. Hezwo zwoṱhe zwi londiwa nga vhannḓa, ngauri Khotsi aṋu wa ṱaḓulu u a zwi ḓivha zwauri hezwo zwoṱhe ni na mushumo nazwo. Tsha phanḓa, ṱoḓani Muvhuso wa Mudzimu na u luga hawe, hezwo zwoṱhe zwiṅwe ni ḓo ingwa ngazwo. Na u ṱoḓa Muvhuso wa Mudzimu, ri bva ra u ṱoḓa gai? Muvhuso wa Mudzimu u hone Maṅwaloni. Musi wa Mudzimu u hone Maṅwaloni, ngori vha tshi vula Maṅwalo vha ḓo mu vhona uri Mudzimu ndi munzani. Vha tshi vula Maṅwalo vha a mu pfa Mudzimu a tshi amba. Vha tshi vula Maṅwalo vha a mu pfa Mudzimu a tshi ri, A hu na tshine tsha ḓo ni kunda arali vhe vho no nambatela kha nṋe. Ndi Mudzimu wa ṋama yoṱhe, ndi Mudzimu a sa shanduki, ndi Mudzimu wa lini na lini, ndi Muṋei wa zwifhiwa zwoṱhe zwavhuḓi na zwi si na tshiṱahe, ndi Mufhodzi wa ṋama yaṋu. Lupfumo, Ndi a tou ni putululela vho iwe. Huṅwe a ri, Ḓa nu tou ṋea vho iwe. Hezwi ni tshi ṋea, ndi ḓo ni putululela lupfumo lwa makoleni. Nga iṅwe nḓila Mudzimu u khou ri, Vho iwe, ndo ni lugisela zwithu. Tatamudzani tshanḓa tsha u dzhia nga lutendo. Hezwi vhone vha tshi ita zwe Mudzimu a amba, vha khou tatamudza tshanḓa tsha lutendo. Mara vha a ḓivha arali vha dzula vha honela lutendo lwavho kha zwe Mudzimu a amba, a vha nga mu vhoni. A vha nga mu pfi, a vha nga ḓiphiṋi ngae. Haleluya, haleluya. Tshiṅwe, Mudzimu we nda khou amba ngae u ya ṱuwa a fhirisa zwine mihumbulo yashu ya humbula zwone. He goes beyond our imagination. Kha ri dovhe ri vhale Vhaefesa 3 mani vha vhone eh, Vhaefesa 3 uri i ri mini 3 verse 20 I ri, Enee-ha, ane a kona u simesa u kalula u shuma, u simesa ndo ita nga maanḓa, u kalula ndo ita zwo fhira. U ri, Enee-ha ane a kona u simesa u kalula u shuma, zwine zwa fhira zwoṱhe zwine ra humbela, na zwine ra elekanya, nga maanḓa na u khou shuma kha riṋe. I ri, Mudzimu ene muṋe u ya zwi kona u shuma a fhirisa zwine ra zwi humbula. Hu na tshifhinga tshine ra ya thabeloni ra rabela ri khou ri mudzimu ri khou tama zwa uri ri khou tama zwa uri ri khou tama uri zwikene zwi tshimbile ngo rali hu pfhi mudzimu hezwi a tshi zwi shuma u a shuma a simesa u kalula a ri ḓadzela zwa fhirisa zwine ra khou zwi humbelisa zwone zwa fhirisa zwine ra zwi elekanyisa zwone ngori ndi mudzimu ane u nṱha ha zwithu zwoṱhe ndi mudzimu muṋeyi ndi mudzimu a nda khou amba ngaye is the god your provider ndi mudzimu ane vhone a vha ṋeya dzinani ḽa yesu haleluya diabolo nawo a ima a ita phosho nga ha a vha sumbedza hezwi a vha gonyisa a tama u vha gonyisa zwivhanga hezwi Mudzimu wa ṱaḓulu-ṱaḓulu u ri, Nṋe ndi a zwi kona u ni ḓadzela zwoṱhe zwine na zwi tama, nga maanḓa o no khou shuma kha riṋe. Na maanḓa o no khou shuma kha riṋe ndi mini? Ndo no amba tshifhinga tshi fhiraho nda ri, hafha kha riṋe, Bivhili kha Vhahevheru i ri, Mudzimu o ri yelela muelo wa lutendo muṅwe na muṅwe wa riṋe. O ri yelela ri na muelo wa lutendo we ra yeleliwa. Houḽa muelo wa lutendo ndi maanḓa a Mudzimu e ra a ṋewa, ane a itisa uri nga lutendo lwonoluya ri ṱumane na Mudzimu a tshilaho, ri vule ḽiṱaḓulu, hafhaḽa he ha vulea muṋango wo ṱamaho ri kone u dzhena ngalwo lutendo. Dzinani ḽa Yesu Kristo. Zwino hu pfi u a kona u shuma. Nga iṅwe nḓila maanḓa awe a connectana kana a ṱumana na lufuno lwawe. His ability is connected to his willingness. Lu maanḓa a mudzimu a shuma hafhaḽa kha lutamo na lufuno lwa Mudzimu. Ende lufuno lwa Mudzimu ndi lwa uri mufunwa tama zwoṱhe zwo nakela vhunga na muyani wao zwo nakela, zwino maanḓa awe a khunyelela eneo. A ndi vho kona u pfesesa Paulo vha ḓivha a tshi ri tshilidzi tsha Mudzimu tsho nyeḓana, maanḓa a Mudzimu a khunyelela hune nṋe nda shaya nungo. Hafhaḽa hune nṋe nda shaya nungo, maanḓa a Mudzimu a khunyelela hone. Mulandu, ngauri tshilidzi tshawe o tshi vhofholola a tshi itela nṋe na vhone. Zwino Mudzimu Muṋei u na tshilidzi tshine ngauri o tou ri ita ene muṋe a si riṋe ro tou ḓinangaho, o ri ṋea na tshilidzi tshawe na vhuthu hawe uri riṋe ri ṱanganedze vhuthu, ri lamulelwe zwo fanela nga Kristo Yesu.

Tshithu tshine tsha nga tou itisa uri zwithu zwavho zwi sa tshimbile nga nḓila a si Mudzimu ane a nga, vha nga, a nga balelwa u vha na maanḓa. Ndi lutendo lwavho lune lu nga, lu nga, ndi level ya lutendo ine vhone vha vha khayo. Heyo level ya lutendo ndi yone ine ya nga itisa uri zwithu zwavho zwi sa tende u tshimbila, hu si ni Mudzimu a tshi khou balelwa nga tshithu. Ha-a. No. Huri lutendo lwavho lu khou hana u tenda Mudzimu u ya nga Maṅwalo. Avha ime ndi to ita kutsumbonyana kho. Vha ḓivha zwori hu na vhathu vhane vha tenda uri ya Mudzimu ndi Mudzimu wa maanḓa, ndi Mudzimu ane u a pfa na thabelo mara vha rabela thabelo ino nga tshiṱombi tsha fola. u rabela kutambelo nyana kwa sa fheleleni mara u believe kha uri mudzimu thabelo zwino heyo levele ya lutendo heyo itisa uri vha sa wane zwithu nga nḓila ine vha fanela u zwi wana ngayo a si mudzimu ane a khou balelwaho ndi vhone nga lutendo ngori ori vha sendelaho mudzimu ni tshavha hu vha u tenda zwino mudzimu u ya ṋeya zwifhiwa zwoṱhe na zwoṱhe a tshi tevhedza lupfumo lwa vhurena hawe kha khristo yesu mara Murena, zwi nyaga uri ri tende. Zwi nyaga uri ri tende. Tshithu tshine tsha tsha ambiwa Bivhilini tshihulwane ndi tsha uri muthu kha tende nga mbilu yawe uri Mudzimu a luga a vule mulomo ambe vhuṱanzi ha zwine a tenda zwone uri a kone u wana ndamulelo hafhaḽa phanḓa ngori Mudzimu wa ṱaḓulu ṱaḓulu ndi muṋei dzinani ḽa Yesu. Abrahamu o ro vhudzwa mafhungo a tshi takuwa kha vha ḓo pfa maliwa. Dzhia ṅwana hoyo u ṱuwa naye thavhani heiḽa ya Moria u swika u mu ita tshiṱhavhelo a vha pfhe o ri u tenda nga mbilu uri ndi khou ya hangeini a ri mudzimu wa ṋea amba zwine a tenda uri mudzimu u ḓo ṋea hu ḓi nga na musi hoyo ṅwana nda tou mu vhea lufhanga alo a fa mudzimu wa ṱaḓulu ṱaḓulu u ḓo mpha muṅwe A tshi zwi ḓivha ngo ralo, zwo ri u ḓo mu- u ḓo zwi itisa hani? Hai, hu na zwine a zwo ngo dzumbululwa kha riṋe. Munna a ṱuwa nga lutendo lwa u tenda Mudzimu. Mudzimu a ri, Hei ndi khonani yanga, ngauri ndi Mudzi, o ntenda uri ndi Mudzimu a ṋeaho. Ndi khou vha fhembeledza mani ngoho nga, ndi khou vha fhembeledza nga mbilu yanga yoṱhe, ndi khou ri vhone, a ri ḓo ri taku-taku, ri tende u lavhelesa Mudzimu Muṋei dzinani ḽa Yesu. Haleluya! A hu na tshithu tshine tsha nga thivhela Mudzimu u vha fha zwine vha khou ṱoḓa. Kha ri vhale ndimana khamusi Ine ya nga vha yo khunyeledza khe Piṱiro ya u thoma, a ri ya kha Piṱiro ya u thoma, ri vhale ndima ya u thoma, First Peter chapter 1, ri ye ri vhale verse 3, ri ye vhale nyana, vhone vha ḓo i vhala vha tse fhasi u swika kha 8, mara i ri, Vesi 3, Ngauri ndivho Mudzimu a re Khotsi ya Murena washu Yesu Kristo, we nga vhunzhi ha khathutshelo yawe a ri beba hafhu, uri ri vhe vha re na fulufhelo ḽi tshilaho nga u vuwa ha Murena washu Yesu Kristo vhafuni. E, uri ri wane ifa ḽi sa ṱahali, ḽi sa ḽi sa na tshilavhi ḽi sa puti ḽo vhetshelwaho vho inwi ngei ṱaḓulu na inwi maanḓani ya mudzimu no lindiwa nga lutendo uri ni ḓo wana u tshidzwa ho lugiselwaho u ḓo dzumbulwa tshifhingani tsha vhufhelo ni ḓiphiṋa nga zwenezwo inwi vhane nga tshifhinganyana arali hu tshi pfi Zwi ralo, na tsha ḓi ṱungufhadzwa nga milingo ya mivhala minzhi. Ndi uri u fulufhedzea ha lutendo lwaṋu hu wanale hu na, hu na thengo i fhirisaho ya musuku u fhelelaho, ngeno wo lingwa nga mulilo, uri hu vhe na thendo na vhurena na u hulisa na u dzumbuluwa ha Kristo Yesu. Vha khou vhona? I ri Mudzimu Ene muṋe nga a rendiwe, ene a ri Khotsi ya Murena washu Yesu Kristo, we a ri tonda zwinzhi Nga khathutshelo yawe, uri ri wane ifa ḽi sa ṱahali, ri wane ifa ḽi sa ṱahali, maanḓani awe ri vhe vho lindiwaho nga lutendo. Maanḓani a Mudzimu, a nungo dzawe, riṋe ro lindiwa nga lutendo lwashu. Nṋe ndi khou ri vhone. Kha vha ḓo vusa lutendo mani mbiluni yavho? Kha vha ḓo vusa lutendo vhutshiloni havho, vha litshe u gungula, vha litshe u vhona zwithu nga nḓila ine zwa khou itea ngayo, vha hezwi zwithu zwine nḓila ine zwa khou itea ngayo, vha tende u fokhasa, u lavhelesa kha Mudzimu, Muṋei wa zwifhiwa zwoṱhe zwavhuḓi na zwi si naho tshiṱahe. Vha tende uri Mudzimu ndi Ene Muṋei ndi ene mlamuleli wanga ndi ene o no ḓo nṋea afho a tshi mpha zwiḽiwa maswina anga o lavhelesa na henefha u ḓo mpha zwiḽiwa maswina anga o lavhelesa vha tenda u fhumula vha ri ṅo vha ḓi bvule kha vhone vhaṋe vha ḓi ambadze munna wa lutendo vha ḓi ambadze munna wa nndwa ya lutendo dzinani ḽa yesu kristo vha ḓo vhona um zwithu zwi tshi tenda u vha tshimbilela zwavhuḓi um Vha ḓivha arali vha lavhelesa zwavhuḓi na kha kha kha yeneyi ndima kha yeneyi bugu ya pitiro vha ḓo vhona hu tshi pfhi ene mudzimu nga a rendiwe ene we a ri tonda hoṱhe kha zwoṱhe nga kristo yesu o ri tonda hoṱhe kha zwoṱhe holistically o ri tonda murena mara tshithu tshine tsha khou nagea tshine nda khou fhembeledza tshone ṋamusi vhone kha vha tende mudzimu ya nga maṅwalo a huna tshine mudzimu a nga si vhavho a huna tshine mudzimu a nga si vha lamulela khatsho heiḽa thabelo yavho ye vha i rabela kha vha vhambele u tenda vhone vha vhone i tshi khunyelela hezwo zwine mbilu yavho ya khou zwi ṱoḓa kha vha ime vha vha fare nga lutendo arali hu tshi pfhi muthu wa fa ngo tenda izwo kha vha fe ngo tenda mara nṋe ndo pfha dafita a tshi ri ndo ndi ndi ṅwana zwino ndo no vha ni munna thi athu vhona muvhuya o laṱwa vhana vhawe vha tshi lala na nḓala ngauri mudzimu ndi mudzimu muṋei Wa zwifhiwa zwoṱhe zwine vhone vha zwi ṱoḓa nga dzina ḽa Yesu. Ndi khou vha fhembeledza matsheloni ano, muthu wa Mudzimu, ndi khou ri Mudzimu nga vha tonde, mani vhone, vha dovhe vha takutshedze. A vha tshisiwana, a vho ngo laṱiwa. Mudzimu kha ḓi vha funa, Mudzimu kha ḓi vha wavho. Dzinani ḽa Yesu Kristo ḽa maanḓa, kha ri ponye. Khotsi Mukhethwa, Vho na Yehova wa mavhuthu, ndi a vha livhuwa. Nṋe ndo amba fhungo ḽa vhokhotsi vha ṱaḓulu ndi tshi susumedziwa nga muya wau mukhethwa, hu u itela uri havha vhathu vhoṱhe vha ṱanganedze vhugala ha zwe ipfi ḽavho ḽa vhea. Ndi khou rabela matsheloni ano nga dzina ḽa Yesu Kristo, ndi ri nga dzina ḽa Yesu ḽa maanḓa, muthu muṅwe na muṅwe ano khou thetshelesa mafhungo haya nga a tondee. vha mu vule maṱo awe a mbilu a vhone tshelo, vha mu tonde Khotsi vha ṱaḓulu, a vhe na mbilu ya u zwi ḓivha zwa uri vhone vha Munei. Afho vho tou ri nangaa, a si riṋe ro tou ḓinangaho, vho ri nanga uri vhugala havho Khotsi vha ṱaḓulu vhu vhonale. Dzinani ḽa Yesu Kristo ndi a rabela. Amen. Khothamori khavho. Kha vha dobane na ndimana hedzi dze nda vha vhudza, vha dzi vhale vha tshi ḓivhalela, vha ḓiambele vha ri, Mudzimu ndi a vha livhuwa ngauri zwanga zwo vulea, ngauri nḓila dzavho dzo vulea nga dzina ḽa Yesu. Amen.